ferħu il-mulej. Mulej l-ingrazzjawk Nirringrazzjawk li nistgħu nkunu hawn flimkien. U missier eh, nirringrazzjaw li inti l-ewwel ħabbejtna u issa aħna nistgħu nħobbu n-nies għax xamil xamil Ġesu għalina.

Eh, illum il-jum il-missir u nixtieq nawgura jum eh, sabiħ lil kull missir li qiegħed jarana jiena ngħidu hekk u missir ta' għaxra li erba' tfal u sitt neputijiet, u father u grandfather. Jekk ma ngħoddx ukoll dawk li jsejħulhom son-in-law u daughter-in-law, imbagħad niġi ta' erbatax. U nispera li kif nispiċċaw dan is-servizz ħa nkunu kollha flimkien nieklu d-dar tagħna. Silvia preparat l-ikel qabel ġejna hawnhekk. Il-messaġġ tal-lum huwa mit-tielet kapitlu tal-Ewwel Ittra ta' Ġwanni u ħa nispiċċawh illum billi nagħmlu l-tifkira u nixtieq li nagħmel ħilti biex ma ntawlux u nispiċċaw xorta f'nofsinhar. Fil-fatt bħalma nnutajtu naqqasna daqsxejn mill-kant ħalli nerbħu l-ħin. Imma hekk ikolli nibda b'mistoqsija qabel ma nħarsu lejn dan il-porzjon huwa x'inhi l-identità tiegħek? Jiena dal-aħħar kelli daqsxejn ta' kwistjoni fuq l-identità tal-Knisja. Meta ġejt biex napplika għal work permit għal Scott li għadhom kemm telqu u Denise, għax peress li riduni napplika online, riedu l-ID card number tal-Knisja u ID card number tal-Knisja m'għandniex aħna għax m'aħniex bħala Knisja rreġistrati mkien u fil-fatt m'hemmx fejn tirreġistra. U wara ftit, insomma, ġimgħat ta' anżjetà, jekk mhux xhur minn hemm u minn hawn tawni l-permess biex nirreġistra l-knisja bl-ID card number tiegħi. Mela allura l-knisja issa għandha l-identità tiegħi. Imma f'Malta kulħadd għandu identità. Issa sirt naf li kull kumpanija, kull skola, kull ħaġa li hawn għandha numru biex tidentifika. Issa aħna X'identifikana n-numru jew min aħna? Bħalma għedt, jiena missier ta' erbat itfal, għandi sitt neputijiet, jiena wieħed mill-pastors f'din il-Knisja. Ġifieri nista' nibqa' sejjer, l-identità tiegħi. Min jiena jien? In-numru ismi jew dak li għamilni lili. U intom ilkoll tistgħu tistaqsu l-istess mistoqsija. Imma llum il-mistoqsija li rrid niffoka fuqha hija l-identità tiegħek ma' Alla. L-identità tiegħek inti u miexi lejn l-eternità. Nassigurakom li jekk stess għandkom ID card number, meta tkunu fejn il-bieb tal-ġenna mhux se jitlobulkom. U mhux se jgħidilkom tini l-passaport, ħa nara tistax tidħol, u mhux se jgħidlek għandek visa biex indaħħlek hawnhekk E, e, irid ikun hemm identità. U din l-identità nsibuha f'din l-ewwel ittra ta' Ġwanni, eh, Ġwanni eh, naraħ li jispjega sew. U jekk aħna nibdew inħarsu leha, għalkemm suppost nibdew mill-ewwel vers ta' kapitlu tlieta, imma ħa nibda minn żewġ tivrus qabel, tajdu li għalfejn, għax eh, Bħalma dejjem għadna, l-kapitli qegħdin hemmhekk biex jgħinuna, imma kultant is hekk biex tifhem biċċa trid tmur f'oħra. Bħalma għad għadtha kemm-il darba di jien, dawn l-ittri niggarantilkom jiena li meta kien xi ħadd jirċevihom ma kienx joqgħod jaqrahom biċċa biċċa kull ġimgħa, imma kienu jaqrawhom fit-totalità tagħhom. Imma Ġwanni wara li semmilna diversi affarijiet, semmilna dwar il-messaġġ, il-messaġġiera, jekk tiftakru, semmilna dwar noqogħdu attenti minn dawk li huma foloz. Semma ħafna affarijiet li aħna ngħixu bħal Kristu, nħobbu bħal Kristu, nisimgħu lil Kristu. Qal u issa, vers 28 tal-ewwel tat-tieni Ġwanni tal-ewwel ittra ta' Ġwanni, kapitlu 2, qal u issa u li diżar ibqgħu fih U hawnhekk qed jirreferi għal Kristu. Ibqgħu fih. Għalfejn? Għax hekk inti qed tivvjaġġa minn Malta mqar sa Għawdex, trid tmur bil-vapur. U ovvja, jekk inti trid tasal Għawdex, xi ħadd se jgħidlek ibqa' fuq il-vapur. Għax jekk inti ħa taqbeż minn fuq il-vapur, taf ma tasalx Għawdex. Jew fejn tkun inti sejjer. Okay? Mela, ibqaw fih. Ġveri, ġwanni qed jagħmilha ċara. Għalfej, biex inkompli l-eżempju, biex meta jasal il-vapur, inti tkun wasal tawdex u tista' tinżel minn fuqu. Ibqaw fih biex meta jidheru ikonna fiduċja. fiduċja li wasalna u ma nistħux quddiemu fil-miġja tiegħu. U dan jurina li l-ibqgħu fih hija b'żewġ modi, ibqgħu fih fis-sens ta' ibqgħu fih fis-salvazzjoni tagħkom u ibqgħu fih biex Taħdmu, tgħixu, titkellmu bħalma kien jitkellem hu, Kristu, ħalli intom ma tistħux meta tarawh. Vers 29, Jekk intom tafu li hu ġust, tafu li kull min jagħmel is-sewwa hu imwieled minnu. Issa hawnhekk qogħdu attenti, mhux qed jgħid kull min jagħmel is-sewwa se jitwieled mill-ġdid. Imma kull min jagħmel is-sewwa imwieled minnu. Issa hawnhekk nixtieq nispjega daqsxejn. Għax fil-Bibbja il-kelma sewwa jew il-kelma right, right, doing what is right bl-Ingliż ngħidu, agħmel dak li huwa tajjeb, sewwa, hemm diversi kliem Grieg, fil-fatt hemm tlieta li tista' wieħed jista' juża, u hawnhekk il-kelma hija Diaco sania, li tfisser mhux sempliċement għamilt dak li hu tajjeb, imma għamilt dak li huwa sewwa fis-sens li għamilt dak li jrid Alla. Għamilt deċiżjoni tajba li naraw aktar issa 'l quddiem. Imbagħad hemm hemm kelma oħra li agathos li hija l-kuntrarju ta' mħassar. Dik hija kelma oħra li nużawha, jiġifieri xi ħadd li mhuwiex imħassar. Imbagħad hemm kelma oħra li tafuha żgur għax użata ħafna fil-mediċina, ortho, bħal meta tgħid orthopedic. Okay? Ortho hija wkoll xi ħaġa eh, eh, dritta. Okay? Ġi dawn huma importanti li tarhom. Ħalli inti tifhem, anke 'l quddiem issa sa jgħid Ġwanni meta jirreferi għal dik il-persuna li hi fi Kristu li ma tidnibx. Li ħafna minna forsi ngħidu, Umm, dan qed jgħid għalija? Jiena ma nidnibx. Ok? Issa narawha iktar 'il quddiem. Mela, naħseb hekk ikollna ntuha titlu din il-biċċa hija L-għeruq tagħna jew l-identità tagħna għandha tkun f'Alla l-Missier. Kapitlu 3 vers 1. Ara liema mħabba xerred fuqna l-Missier. U dan għandu jfakkarkom f'Rumani kapitlu 5. Alla sawwab l-imħabba tiegħu fuqna waqt li aħ konna għadna midinbin, bagħat 'il Kristu biex imut għalina, biex insejħu ulied Alla, l-Ewwel Ġwanni, kapitlu wieħed, vers tnax. Imma ħa nkompli u issa naqrawh dak. Qal, Għalhekk id-dinja ma tagħrafniex għax ma tagħrafx lilu. Jiġifieri hawnhekk kulħadd jieħu pjaċir fid-dinja li jkun magħruf. Tajt x'tajt u qed tieħu pjaċir li n-nies jagħrfuk. Jiena ġieli nkun xi mkien u niltaqa' ma' xi ħadd u jgħidli, Edwin, hu int? Ngħidlu iva. Jgħidli, Nafek, inti mhux il-pastor ta' Iva, iva, iva. Jiena mmur f'dik il-knisja u ġieli rajtek. U għidilha kif inhi, tieħu pjaċir li n-nies jagħrfuk. Tieħu pjaċir li ħaddieħor qed jagħtik identità. Ħafna reliġjonijiet jieħdu pjaċir jidhru li huma reliġjużi. Il-Lhud kienu jieħdu pjaċir jidhru li huma reliġjużi. Ġesù x'qallhom? Intom tmorru fil-pjazez biex tilqgħu t-tislim tan-nies. Kienu jilbsu differenti biex jidhru sbieħ. Jiġifieri, u f'ħafna reliġjonijiet issibha di li kull dak li jkun jipprova jidher differenti biex jidher li hu reliġjuż u dik hija l-identità tiegħu. Issa dik hija l-identità tiegħi. Hawnhekk qed jgħidilna isma' id-dinja lilu ma rfitux u għalhekk missa tagħraf lilna. M'għandniex bżonn aħna l-approvazzjoni tad-dinja, m'għandniex bżonn li d-dinja tagħrafna biex aħna nkunu salvati. Aħna salvati, aħna Imweldin mill-ġdid għax Alla wellidna mill-ġdid. L-identità tagħna, l-għeruq tagħna huma fih, mhux għax ħaddieħor jaċċettana jew ma jaċċettaniex, mhux għax ħaddieħor jagħrafna jew ma jagħrafniex. L-ewwel Ġwann, sorry, Ġwanni kapitlu wieħed vers għaxra Sa tnax jgħid hekk, Kien fid-dinja, qed jirreferi għal Ġesù, u d-dinja saret bih u d-dinja ma għarfitux. Ġie fi ħwejġu u niesu ma laqgħuhx, iżda lil dawk li laqgħuh thom is-setgħa li jsiru ulied Alla, lil dawk li jemmnu f'ismu. Ġie fi ħwejġu u niesu ma laqgħuhx. Toħdux bi kbira meta ħaddieħor ma jilqagħkomx? Toħduhiex bi kbira meta ħaddieħor jidħaq bikom? Toħduhiex bi kbira meta ħaddieħor jippersegwitakom? Għax hekk għamlu lil Ġesù, u Ġesù qal, Bħalma għamlu lili, ħa jagħmlu lilkom. M'għandna, m'għandniex bżonn aħna li d-dinja tgħidilna Min aħna? Ma għandix bżonn xi ħadd li jtini numru. Le, lanqas lill-Knisja m'għandna bżonn biex ittina xi membership. Le. Il-ħajja tagħna u l-identità tagħna hi fil-Missier. Hi fil-Missier. U għalhekk aħna ġejna mweldin mill-ġdid. Għax il-Missier jafna, u Hu wellidna mill-ġdid. Vers 2, Maħbubin, issa aħna ulied Alla, u għadu ma deherx x'sa nkunu. Okej, din ovvja. Dak bħal meta tarbija titwieled u tgħid kemm hi ħelwa, imma ma tafx kif sa tkun la tikber. Ma tafx kif sa tinbidel. Dak eżempju fjakk, imma fl-istess mod aħna imweldin spiritwalment u għadna ma nafux kif sa nidhru. Jgħidlek u għadu ma dehrx sa issa sa nkunu, imma nafu li meta jidher, u qed jirreferi hawnhekk lura għall-vers 28 tal-Kapitlu Tnejn li għadni kemm qrajt, meta jidher aħna ħa nkunu bħalu għax narawh kif inhu. U għalfejn nafu aħna? Għax dan huwa l-wirt tagħna. Ġesù huwa ħuna. Alla meta wellidna mill-ġdid, wellidna biex inkunu l-aħwa ta' Kristu. U f'dan il-porzjon naqraw li, u issa narawha, li L-eżempju li jieħu Alla, għalkemm aħna ngħidu spiritwalment, jitkellem fuq l-isperma tiegħu li tatna l-ħajja. Araw daqsxejn, se narawha iktar 'il quddiem. Vers tlieta, U kull bniedem li għandu dit-tama fih għandu jissaffa bħalma hu safi Kristu. Hawnhekk ovvjament il-kelma jissaffa hija l-kelma hagaios li hija l-kelma holy. Okay? Jiġifieri inti eh, l-importanti li inti qed tissepara lilek innifsek. Tippurifika dak li tfisser li qed tippurifika tneħħi l-ħażin u tħalli eh, it-tajjeb. Okay? Mela aħna bħalma Alla huwa pur, huwa safi, aħna rridu ta' kuljum insaffu lilna nfusna. L-ewwel kapit, l-ewwel Pietru, kapitlu wieħed vers sittax jgħid, Hu miktub, Kunu qaddisin, għax qaddis jien. Din hija kwotazzjoni mit-Testment l-Antik, insibuha tmien darbiet. fit-Testment l-Antik u fejn insibuha fil-kotba ta' Dewteronomju u Levitiku. Waqt li Alla qed jagħtihom il-Liġi, qed jgħidilhom, 'Isma' ara din il-liġi, din il-liġi, din il-liġi. U qed intihomkom daw għax jien qaddis u rridkom intom tkunu qaddisin. Mhux jiġifieri qaddisin bla dnub, imma li Ta' kuljum qegħdin nissaffew, ta' kuljum qegħdin insiru bħalu. Dik hija l-identità tagħna. Kull min jagħmel id-dnub jikser ukoll il-liġi, għax id-dnub hu l-ksur tal-liġi. Issa hawnhekk għal darb'oħra għandna l-kelma jikser il-liġi. U issa toħodha inti bħala xi ħadd li hemm il-liġi, hemm għaxar liġijiet u kiser waħda minnhom. Imma le, ta, mhijiex hekk u ċertu Bibbji Ingliża, Ingliżi, translation Ingliżi, jagħmlu aħjar. Hemm il-kelma bl-Ingliż lawlessness, jew tifhmuni, lawlessness tfisser mingħajr liġi. Jiġifieri hawnhekk id-dnub qed jgħidlek, min, min, id-dnub huwa li inti tgħix Mingħajr liġi, mhux għax tikser il-liġi, mhux għax qtilt jew għax għamilt adulterju, le, qed bniedem li qed jgħix mingħajr liġi. A nomija hija l-kelma eh, li nsibu hawnhekk, jiġifieri mingħajr liġi. Inti għandek l-għeruq fil-missier? Ehm, dalgħodu Earl semmilna song li kieku xtaqt kont, kieku li kieku kont naf qabel kont nismagħha għax jiena dak it-tip li kont eżempju nkun irrid nismagħha. U ma kontx sa nsemmiha għax la ma smajthiex, ma eh, veru kienet song ħelwa u kif nitlaq minn hawnhekk l ħaġa li nagħmel nipprova eh, nsiba. Imma semma song ta' wieħed qed ikanta u kellu t-tifel miegħu kienu fil-karozza u waqt li kien għaddej kien għaddu kemm mar xtara drink mill jinnaf ma' McDonald's naħseb fl-Amerika. U ma għaddejjin sħab break. U t-tifel tarlu id-drink. Ara Malta trid toqgħod attent hija għal biċċa xogħol hux veru. Kemm il-break tieħu kieku. U tarlu drink. U fis-song jgħidlek u t-tifel ħarġet minn ħalqu a four letter word beginning with S. Issa użaw l-immaġinazzjoni tagħkom. U l-missier qallu fejn smajtha dik? Qallu mingħandek dan. Qallu, Għax jiena għassa tiegħek. U meta marru d-dar, insomma, missieru qagħad jaħseb fuqha l-biċċa xogħol, qal, Mhmm, sewwa din l-ħaġa. Imma mbagħad meta daħal ħdejn it-tifel biex jorqod, ra t-tifel, sema' t-tifel jitlob. U qallu, Le, qallu, fejn tgħallimt titlob hekk? Qallu, Mingħandek dan. Qallu, Għax qiegħed inħares lejk. U bl-istess mod aħna rridu nħarsu l-iktar u l-ewwel lejn il-Missier li aħna narawh fi Kristu. Inħarsu anke lejn oħrajn madwarna li jistgħu jgħinuna ngħixu l-ħajja aħjar. Imma fejna l-identità tiegħek? Trid tkun fil-Missier. Hu wellidna mill-ġdid. Vers ħamsa, issa, dan ġara bis-saħħa ta' Kristu. Jiġifieri jekk aħna imweldin mill-ġdid, l-għeruq tagħna huma f'Alla, l-identità tagħna huma f'Alla l-Missier, dan seħħ minħabba Kristu. Vers 5, Intom tafu li hu deher, issa qed jirreferi għal Kristu, biex ineħħi dnubietna. U tinsewx, għadu kemm qal, meta jidher, innutaw daqsxejn, qal meta jidher, darbtej qrajniha llum, meta jidher, issa meta deher, Ooi, jidher jew deher? Ovvja, di d-dehra hija dehra differenti. Din hija d-dehra ta' meta ġie l-ewwel darba biex neħħa d-dnubiet tagħna. U aħna għandna t-tama u qed nistennew it-tieni dehra tiegħu. Jgħidlek mela, biex neħħa dnubietna, u li ma hemm ebda dnub fih. U l-Iskrittura tiddikjara li Ġesù Kristu huwa l-unika wieħed mingħajr dnub. Vers 6, Kull min jgħammar fih ma jidnibx, kull min jidneb ma rahx u lanqas jafu. Issa, aħna ftit ilu konna tkellimna ħafna fuq Aħna fi Kristu u Kristu fina. Tkellimna fuq Pawlu l-appostlu li fl-aħħar mill-aħħar qal, Mhux jien ngħix, imma Kristu jgħix fija, jew permezz tiegħi. Jiġifieri qisni jien ilbist lil Kristu u Kristu qiegħed jgħix f'din id-dinja. Kull min jgħammar fih, jiġifieri kull min hu fi Kristu ma jidnibx. U tinsewx għedtilkom ftit ilu, hawnhekk mhux qed jgħid ma jidnibx, ma jiżloqx, ma jagħmilx dnub, ma jiksirx xi liġi, imma ma jgħix, u issa nerġgħu naraw aktar tik tik ta' l-isfel, ma jgħix mingħajr dak il-bniedem ta' mingħajr liġi. Vers seba', Uliedi żgħar, tħallu l-ebda bniedem iqarraq bikom, Tiftakru li ftit ġimgħat ilu konna qed naqraw, Ġwanni, li qal li noqogħdu attenti mill-għalliema foloz. Mela tħallu l-ebda bniedem iqarraq bikom, min jagħmel il-ħaqq hu ġust bħalma Kristu hu ġust. U kulma tfisser di li inti suppost tiddeċiedi biex tagħmel dak li hu tajjeb. Min iddeċieda u m'għamilx dak li hu tajjeb? Adam u Eva. u daħħlu lill-umanità fi problema. Imma inti fi Kristu ħa tiddeċiedi li tagħmel dak li hu tajjeb. Issa, ta' bħalma ngħidu, ġieli smajtu l-kliem gwerra u battalja? U ġieli smajtu, imma tlifna battalja ta' imma l-gwerra nerbħuha. U ta' l-istess, hawnhekk tridu tiħduha f'dak is-sens li isma' aħna Ħa nagħmlu, kultant ħa nieħdu żball, imma t-tajjeb ħa nagħmlu. U l-iżball kultant jgħallimna biex nagħmlu iktar it-tajjeb. Kultant li tiżloq mhux l-agħar ħaġa, li ma tqumx l-agħar ħaġa. Jiġifieri aħna ħa jiġrilna dawn l-affarijiet. Għalhekk Ġwanni ftit ilu L-istess ittra rajnieha, Jekk xi ħadd minnkom jgħid li ma jgħoddnibx, x'ha x'inhu? Giddieb. Imma tibżgħux, għandna avukat quddiem il-Missier u hu jidħol għalina. Stqarr dnubietek u ibqa' sejjer. Dik hija d-deċiżjoni t-tajba li trid tagħmel. Vers 8, Min jagħmel id-dnub ġej mix-Xitan, għax ix-Xitan dineb sa mill-bidu. Għal din ir-raġuni deher Bin Alla biex jeqred l-opri tax-Xitan. Ok, min jagħmel id-dnub ġej mix-Xitan. Hemm Dan ifakkarni f'Adam u Eva. Għalfejn? Għax fl-aħħar mill-aħħar aħna nafu li Adam u Eva Alla ħalaqhom, poġġiehom f'ambjent sabiħ, qallhom biex jagħmlu r-rieda tiegħu, isma' din hija xi ħaġa tajba li ħa tagħmlu intom, ħa toktru, ħa teħdu ħsieb id-dinja, mela agħmlu din, imma tiklux minn dik is-siġra. U mbagħad ġie x-xitan u daħħallhom ħsieb ieħor ġewwa rashom. U dak li suppost għamlu li jobdu lil Alla u jieħdu deċiżjonijiet tajba u jibqgħu jimxu wara Alla bidluh. Rumani kapitlu ħamsa jitkellem ħafna fuqha di. Nixtieq nista' naqra l-kapitlu kollu, ma ħin m'għandniex, imma naqralkom biċċa minnu Rumani kapitlu ħamsa vers tnax jgħid għalhekk bħalma bi bniedem wieħed id-dnub daħal fid-dinja, il-mewt bid-dnub, u hekk il-mewt għaddiet fuq kull bniedem għax kollha dinbu. Għax sal-Liġi kien id-dnub fid-dinja, iżda d-dnub mhux magħdud meta m'hemmx Liġi, madankollu l-mewt ħakmet minn Adam sa Mosè. Jiġifieri, ara ma naħduhiex, ma nifhmuhiex ħażin, id-dnub ma daħalx meta Alla ta l-Għaxar Kmandamenti, ħa ngħidu hekk, Imma d-dnub kien minn dejjem. Meta inti m'intix tagħmel dak li jrid Alla, inti qiegħed, ħa ngħidu hekk, tidneb, qiegħed tgħix mingħajr il-liġi. U f'xi ktieb ta' C.S. Lewis qal hekk, Id-dnub huwa li ssib Fulfillment x'inhi bil-Malti? Twettiq? Li ssib it-twettiq tiegħek jew issib xi ħaġa barra minn Alla. Li tissodisfa lilek innifsek, ħa ngħidu hekk, mingħajr Alla. Li ssib sodisfazzjon mingħajr Alla. Dak huwa d-dnub. Jgħidlek madankollu l-mewt ħakmet minn Adam sa Mosè, għax id-dnub hemmhekk kien. Hemmhekk kien. Iżda mhux bħal ħtija hija l-għotja? U daħal issa it-tieni Adam. U Pawlu l-Appostlu jispjegalna li dan it-tieni Adam ġie u għamel dak li m'għamilx l-ewwel Adam. L-ewwel Adam kellu jieħu deċiżjonijiet tajba. Imma m'għamilhiex. It-tieni Adam ġie u ħa d-deċiżjonijiet it-tajba. Ġejt biex nagħmel ir-rieda tal-Missier, xejn iżjed u xejn inqas. U dik għamel Ġesù. U meta għamel ir-rieda tal-Missier, Ġesù saħansitra ġab is-salvazzjoni għal kull wieħed, kull waħda minna. Għalhekk, Inti, l-identità tiegħek hija f'Alla. Dan seħħ permezz ta' Ġesù. Imma issa għandu jkun evidenti f'ħajtek? Jiena, l-identità tiegħi hija Malti. U meta niftaħ ħalqi nitkellem, anke jekk nitkellem bl-Ingliż. Jagħrfuni li jiena Malti. Ġieli kontu xi mkien barra minn Malta u tisimgħu lil xi ħadd jitkellem u tinduna, anke jekk tisimgħu jitkellem l-Ingliż, tgħid ara, naħseb dak Malti. Jekk tisimgħu l-Earl jitkellem bil-Malti, tindunaw li mhuwiex Malti imma Amerikan. Hux veru? Taqblu miegħi? Eh? U ċertu lingwi, jekk ikun Taljan, tindunaw li Taljan, anke jekk jitkellem b'lingwi oħra. Ġifieri għandek dik l-identità, l-evidenza. Issa l-evidenza li tagħmlek falla qiegħda tidher fik dik hija eh, il-qofol ta' fl-aħħar mill-aħħar eh, il-ħajja tagħna. Vers disa' kull min hu mwieled minn Alla ma jagħmilx dnub għax iż-żerrija tiegħu tibqa' fih. Tiftakru għattilkom l-isperma Eh? Hawnhekk il-kelma żerriegħa, dik hi, il-kelma Griega hija l-kelma sperma. Mela kull min hu mwieled minn Alla ma jagħmilx dnub jew inkella aktar milli ma jagħmilx dnub hawnhekk irrid irrid ehm, ngħidha mod ieħor. Ma jipproduċix id-dnub. Forsi f'Bibji oħra jgħidlek ma jgħix fid-dnub. Mhuwiex dak it-tip ta' bniedem li sa jagħżel biex jagħmel id-dnub. Ma jfissirx li ma jaqax fid-dnub, imma mhuwiex sa jagħżel, mhux se jipproduċi d-dnub, u l-kelma eżatt hekk qiegħda hawnhekk, mhux sa ħa jkun fabbrika U ħa jagħmel id-dnub, hu, għalfejn? Għax iż-żerriegħa tiegħu tibqa' fih u ma jistax jidneb. Ma jistax jidneb. Ġifieri, u hawnhekk il-kelma ma jistax għal min jifhem forsi ġieli smajtuna nsemmu kliem bil-Grik hija l-kelma dynamos, ġifieri nġibu l-kelma dynamite. Ġifieri bniedem li huwa fi Kristu m'għandux il-qawwa li jidneb dak li qed jgħid hawnhekk jew il-qawwa li jgħix mingħajr il-liġi. U din għand tirrifletti tajjeb ta' kemm hawn minnkom li ġieli tgħiduli ma noffi nipprova kemm nipprova u narġa' naqa' u narġa' nipprova u narġa' nagħmel ftit żmien narġa' naqa'. Dik qed turini li m'għandekx qawwa tgħix fid-dnub. Għax kieku ma tibqax tipprova. M'għandekx qawwa tgħix fid-dnub, ma jħallikx iż-żerriegħa tiegħu, ma tħallikx. Anke jekk se staqa' u jekk tagħmel dnub, ma jħallikx. U dik hija l-qofol ta' kollox. Jiena nemmen li Alla ħa jżommok u jżommok sod u iġib kollox fil-livell tiegħek. Il-bieraħ rajt hawn biċċa clip U għaw, jif naqbad ngħid, mhux emozzjonatni ma tilla xi ħlew. Tifel qed jilgħab moħħtu il-basketball u oħtu fil-wheelchair u tarġa' ma tantx tista' tiċċaqlaq. U x'għamel dan it-tifel waqt li qed jilagħbu? Qabad 'il dik tal-basketball, niżżilha mas-siġġu tagħha biex jisha għamlet hekk u tefgħet il-ballun u tgħid kemm ferħet li għamlet basket. U dak il-ħin għad kosu. Allek jagħmel kultant. Iniżżel fil-livell tagħna. Tħaris lejn ħaddieħor fejn forsi tgħid illa dak kemm hu qaddis mhux bħalu. Alla jinżel fil-livell tiegħek. L-importanti li inti tagħmel ħiltek. U kieku rajtuh dan il-video, Kontu taraw din it-tifla li minkejja li l-basket kien f'ħoġorha, biex qabdet il-ballun u għamlet hekk u tefgħtu fil-dak, tgħidx xi sforz għamlet miskina. U l-istess biċċiet minnha hekk inħossuna, li isma' il-Mulej niżżilli li fil-livell tiegħi imma xorta diffiċli, taqtax qalbek, taqtax qalbek. Il-Mulej bħal dak it-tifel qiegħed hemmhekk ħdejk biex jgħinek tiskorja. Vers 10, F'dan jidhru ulied Alla u ulied ix-xitan, Kull min ma jagħmilx il-ħaqq mhux minn Alla, lanqas min ma jħobbx il-ħuh. Żewġ affarijiet importanti hawnhekk qabel nidħlu għat-tifkira, li Tagħmel il-ħaqq tfisser li tieħu deċiżjonijiet tajba, dik li tfisser, ma noqgħodx intawwalha. U waħda mid-deċiżjonijiet tajba li trid tagħmel huwa li inti tħobb lil ħuk. Tħobb lil ħuk. U Pawlu Ġwanni ħa jgħid ħafna iżjed fuqha di iktar 'il quddiem, saħansitra se jgħidilna kif li inti tista' tkun taf li inti salvat Kif? Għax tħobb lil l-aħwa. Fejn huma l-għeruq tiegħek? Fejn hi l-identità tiegħek? Għaraft li Kristu deher l-ewwel darba biex bis-saħħa tiegħu nħafru dnubietek? L-evidenza tat-twelid mill-ġdid jidher f'ħajtek? Bħalma għadna fil-bidu, aħna m'għandnux, m'għandniex bżonn tagħrafna d-dinja. U ħa ngħid, ma nafx hux ċajta jew kif tista' toħodha. Imma meta Alla lil Lut riedhom ikunu differenti, is-sinjal li thom biex jidhru li huma Lut x'kien? Ċirkonċiżjoni. U min jara ċirkonċiżjoni? Min jaf, forsi għandi x'taqsam. Alla ma jridx li aħna nidru li aħna reliġjużi, li konna xi sinjal fuqna li aħna reliġjużi. Bħalma qal Ġesù, Mill-frott tagħhom tagħrafhom, mhux minn xi sinjal li jista' jkollna. Imma fl-aħħar mill-aħħar, Ġesù ħallielna familja u qal lin-nies ma f'din il-familja rridkom tiftakru fija u tiftakru fija billi taqsmu l-ħobż u l Aw. Il-frott tad-dielja li ħa nagħmlu issa. U issa sa jiġi Pastor Earl ħalli jkun jista' jqassamhomkom. Jilbes ingwanta. Ħa nagħmillu ftit ieħor. Daw ħadd ma misshom bidejh dal-aħħar xhur. Mela tieni waħda. Jew. Mela jekk forsi ikut minnkom li kontu għaw bli tiftakru li eh, l-ewwel biċċa tneħħi dak il-plastik clear u mbagħad toħroġ Il-ħobż u mbagħad tiftaħ għal frott tad-dielja. Mhuwiex il-mod ideali, imma huwa mod ieħor kif b'mod iġeniku nistgħu niftakru flimkien lill-Mulej. Okej, mela sakemm qed iqassam Pastor Earl, nixtieqkom tbaxxu raskom u taħsbu daqsxejn u ssaqsu l-mistoqsija lilkom infuskom. Fejn huma l-għeruq tiegħi? Jekk huma f'Alla qegħdin hawnhekk u ħa naqsmu flimkien dak li għamel Kristu għalina fuq is-salib. Jekk forsi għadek taħseb li l-għeruq tiegħek mhumiex f'Alla, li m'intix imwieled mill-ġdid, nitolbok biex iddur għand Kristu u tgħidlu jiġi f'ħajtek. Ġesù f'dakinhar li kien tradut, l-Iskrittura tgħidilna li ħa l-ħobż, qasmu u qalhom, Ħudu u kulu dan f'tifkira tiegħi. Nirringrazzjawk Ġesù li inti tajt ħajtek għalina. Ejja niklu flimkien b'Ratti l-Ħajr. Wara l-ikla, ħal kalċi, għallhom ħudu u xorbu minn dan dan huwa d-dem tal-patt il-ġdid. Iva nirringrazzjaw b'Ġesu li aħna qegħdin f'dan il-patt ġdid. Dan ħanajdu hekk dan il-ftehim ġdid miegħek. li dawk li jafuk, dawk li jgħixu fik, huma ulied Alla. Dawk li laqgħuk, inti tajthom is-setgħa jsiru ulied Alla. Ejja nixorbu flimkien b'ratt il-ħajr. Nirringrazzjak Missier tal-ħin li kellna flimkien dal-għodu. Nirringrazzjak tal-kant. Nirringrazzjak tal-talb. Nirringrazzjak tal-kelma tiegħek. Fl-aħħar mill-aħħar nirringrazzjak li inti wellitna mill-ġdid. U l-identità tagħna hija fik u f'ħadd u xejn iżjed. Tlobna f'isem Sidna Ġesù Kristu. Amen. Jew bil-wiefa nkantaw.